עס קומט יום טוב שביעית און די לעצטע פאר יאר וואס איך גיי א דרשה איז איך קוק מיך פאר פאר שביעית און יעדע מאל ווערט מיר שווער נאכאמאל די קשיא און ס'פאלט מיר ביי נאך א תירוץ וואס איז פשט אז שביעית איז צוויי ימים טובים אויף איינמאל? לכאורה איז עס זייער א שווערע קשיא יעדע יום טוב גייט ער אויף איין זאך ווייס איך, יציאת מצרים, ראש השנה איז מען ממליך די אייבערשטער, סוכות, סוכות השבתי, חנוכה די נס פון חנוכה, פורים די נס פון פורים, און ס'קומט צו שבועות אז מע מתן תורה און חג בקירים חג הקצה חג האוסף, וואס איז פשט צו אפאר ימים טובים אויף איינמאל? וואס זאל נישט קענען זיין צוויי עקסטרעמע טובים, איינס פאר מתן תורה און איינס פאר בקירים, חג הקצר ועשו און בקירים איז איין זאך, ווייל ס'איז איין ס'איז די פעלדיגע צייטוג, אבער וואס האט דאס איינגעלייגט מיט מתן תורה? סאו ס'איז מיר שוין בייגעפאלן זיבן פשטים, סאו וואס הייסט כ'וועל זאגן אויף איינמאל אלע זיבן פשטים וואס איז מיר בייגעפאלן, קען זיין ס'וועט צוקומען נאך שפעטער, און כ'וועל עס טרייען צו מאכן שנעל אויכעט. איז לאמיר אנהייבן מיט די ערשטע תירוץ, מיט א מעשה וואס די גמרא שרייבט, אז יענער גוי, ער קומט צו שמאי און ער זאגט אויף וומ ע גייער זיין, אז איך קען קונה זיין די תורה אזוי ווי שטיין אויף איין פיס, האט אים שמאי אוועק געשיקט, און געזאגט, מען קען נישט קונה זיין אזוי די תורה. ער איז געגאנגען צו הילל, האט אים הילל געזאגט, אז מה לשנא לך לשנא לחברך, ווער זיך מילתא פרי שבעלמא זל גמור. אז אנשטאטש די ווערטער וואס דו האסט פיינט איינער זאל טון צו דיר, טו נישט צו א צווייטן, און דאס איז די עיקר תורה, און די עיקר און די איבריגע גיי דרשן. סאו וואס האט הלל דא געזאגט? אז די עיקר תורה איז מענטשליכקייט, ואין אדם לחבירו. און דאס גיין קוקן אויף אלע מצות עסס און מצות לויס עסס, רוב מצות עסס און לויס עסס גייט אראפ בין אדם לחבירו, און די איבריגע, א קליינערע חלק גייט בין אדם למקום. וואס איז פשט פון דעם? ווייל די איינציגסטע וועג וויאזוי א מענטש קען אנקומען צום אייבערשטן איז דורך דעם וואס ער איז נאנט מיט יעדע איד, און מען איז אינגאנצן הארץ, ואהבת לרעך כמוך, צו האבן איין הארץ מיט גאנץ כלל ישראל, און דאס איז די איינציגסטע וועג וויאזוי א מענטש קען ווערן נאנט מיט'ן אייבערשטן. יעצט, ביכורים, ווען ברענגט מען ביכורים? ווען מען ענדיגט ווען ס'ווערט געצייטיגט די פעלד, און וואס שטייט דארט ווען ס'ווערט געצייטיגט די פעלד און מ'גייט שניידן די טביר? ס'דא לעיקרידזש שכח און פאיע וואס מ'דארף איבערלאזן פאר אדרים אלעט און אלמנות, און נאכדעם שטייט עשה תעשה וכו', מ'דארף געבן מעשר, סאו וואס ווייזט דאס? אז בשעת דו האסט געמאכט דיין ביזנעס, דיין פעלד, דארפסטו דיך רעכענען מיט יענעם, איז מילא וועגן דעם איז חג הביכורים די זעלבע יום טוב איך טראג א תורה פון זמן מתן תורה צו ווייזן אז דו ווילסט קונה זיין די תורה זאלסטו טון וואס די עיקר וואס די תורה זאגט איז בין אדם לחבירו און דורך דעם וועסטו צוקומען צו ווערן נאנט מיט'ן אייבערשטן. נאך א פשט איז שוין לאנג געזאגט א ווארט אסאך מאל א מענטש קרעכצט און זאגט ווי שווער צו זיין א איד. און ס'איז טאקע שווער צו זיין א איד. סאו ווער עס זאגט קוק אויף עס אנדערש, אנשטאט צו זאגן ווי שווער ס'איז זיין א איד, זאג ווי גוט ס'איז צו זיין א איד, נאר גוטע זאכן קומען נאך שווער. סאו האב א אנדערע בליק אויף דעם. סאו נוגע צו די יום טוב, ווען א מענטש ברענגט ביכורים, ס'האט זיך נישט דא אנגעהויבן. דער מענטש האט קודם געאקערט און געזייט, ער האט שווער געארבעט, און נאך זיך אזוי מוטשענען און פלאגן, און נישט וויסן אפילו צו ס'וועט יא וואקסן נישט וואקסן, ענדליך זענען געקומען די סיזענס, ס'וואקסט ארויס, ער זעט, wow, קוק עס אן, שיינע פייערס, און ער איז מלא שמחה. סאו גייט עס אריין אין די גדר וואס עס שטייט אין תהלים, הזורין בדמעה ברי נוהג צורי, אז מען זייט מיט טרערן שניידט מען מיט שמחה, און ווען א מענטש ארבעט שווער אויף עפעס, און די שווער עס איז, ווען ס'קומט די ריזאלטס, מען זעט די פירות, איז די מער די שווערער ס'איז געווען די מער שמחה איז ער ווען ער שניידט די פירות. סאו מען זאל סאו אזוי ווי די זעסט ביי די פעלד ווי א מענטש האט געארבעט שווער און נאך די שווערע ארבעטן איז ער צוגעקומען צו ברענגן די ביכורים ער האט זיך ממש ער האט זיך זייער שטארק געפרייט איז די זעלבע זאך ביי תורה האלטן די תורה איז זייער א שווערע זאך און זייער אסאך מאל מענטשן גייען דורך שווערע נסיונות נסיונות קען זיין אלע וועגן ס'קען זיין סתם טשעלענדזשעס אין די לייף וואס שטערט נאוות השם אדער נסיונות דירעקט. נישט צו האלטן די תורה, צו עובר זיין אויף עשה'ס אדער לא עשה'ס, און מען מוטשעט זיך. סאו האט באשעפער געמאכט די בעלי יום טובים צוזאמען צו זאגן, אזוי ווי דו זעסט ביי די פעלד ווען די ארבעט שווער, בשעת דו האסט געארבעט שווער האסטו נישט געקענט זען די פירות, אבער נאכדעם האסטו געזען די פירות זעסטו ווי פרייליך דו ביסט, אזוי אויך זאלסטו וויסן די תורה, בשעת.

ווייל ווען דו קוקסט אן די חג הביכורים, חג האסף, עס קוקט אויס ווי סך הכל א סיזענאל האלידעי. אין א וועג, יעדע פאלק אויפן וועלט האט אזא זאך. א מענטש האט א פעלד, און מען האט געשניטן די תביעה, אזוי ווי אין ענגליש זאגט מען, און קעם די הארוועסט. און ס'איז געווען א גוטע יאר, מילא מאכט מען א סעלעברעישן. אין ריאליטי, שביעות איז מער און ווייניגער אזא זאך. כ'רעד דער דיעה פון חג הביכורים. סאו, וואלט א מענטש נאך דערצו די גוים געקענט טשעפענען די אידן, אה, דו מיינסט עפעס א גרויסע יום טוב? אלע פעלקער אויפן וועלט האבן אזא מין יום טוב. ענק זענען גארנישט ספעשל מיט די יום טוב. איז מילא וועגן דעם איז די תורה געגעבן געווארן אין די זעלבע צייט און און ס'איז חג מתן תורה שני זמן מתן תורה שני צו ווייזן אז ניין אונז טוען עס נישט נאר ווייל ס'איז א סיזאנעל האלידעי נאר ווייל ס'איז די סיזאן אונז טוען עס די זעלבע סיבה וואס איך האלט די תורה וואס האלט איך די תורה ווייל איך וויל דינען די אייבערשטער. די זעלבע זאך ברענג איך די ביקירים, און איך פריי מיך אין די יום טוב, נישט נאר ווייל ס'איז די סיזען, ניין, ווייל איך וויל דינען די אייבערשטער, וועגן דעם זענען די צוויי צוזאמען. פערדע פשט וואס כ'האב געטראכט, גייט עס אויף פארקערט וואס די פריערדיגע פשטים, אז די תורה לערנט אונז, אז א מענטש זאל זיין בשמחה אלע צייטן, און מען דארף דינען די אייבערשטער ווען די לעבן גייט גוט, און די לעבן גייט נישט גוט. איז זעלבע זאך ביי א פעלד, ווען א מענטש, ס'וואקסט אים גוטע פירות, וועט ער ברענגען ביכורים בשמחה, יא, קוק עס אן, ס'איז געוואקסן גוטע פירות, אבער וואס איז מיט א יאר ס'איז נישט געוואקסן גוטע פירות, וועט ער ברענגען, וועט ער נישט וועלן אפילו ברענגען ביכורים, אדער וועט ער עס ברענגען אזוי, יא, ווייסט. איז מיין וועגן דעם שעפער האט צוזאמגעלייגט די צוויי ימים טובים און זאגן אזוי ווי די תורה זעסט די דארפסט האלטן אפילו ווען ס'גייט נישט גוט זאלסטו זיין פרייליך אפילו ווען די ביזנעס גייט נישט גוט ווייל וואס איז בעיקרם אויף א פעלד אמאליגע צייטן רוב ביזנעס איז געווען פעלדער איז דארף א מענטש וויסן נישט קיין חילוק וואסערע ביזנעס די ביסט אין א מענטש זאל זיין פרייליך און וויסן אז אלעס קומט פון די אייבערשטער אפילו ווען ס'גייט נישט גוט.

דאס איז פשט פארוואס מען ברענגט די ביכורים אין זמן מתן תורה, ווייל אזוי ווי א מענטש דארף ווערן א עניו, און די איינציגסטע וועג וויאזוי צו ווערן א עניו, ער דארף איינזען אז ער איז גארנישט, אז ער איז א חלק אלוקי ממעל, אבער ער פאר זיך אליין איז נישט קיין זאך, און דאס זיין צוויי וועם קען האלטן די תורה זאל וואדאך דארף א מענטש וויסן ווען סקומט צו זיין ביזנעס זאל זיך נישט איינרעדן אז די ביזנעס איז מיין ניין די ביזנעס איז די אייבישטערס און די אייבישטער האט דיך עס געגעבן ממילא דארף מען זיין א עונה בשעת מען גייט ארבעטן אויכעט. כ'האב געטראכט נאך א פשט וואס איז ענדליך צו די פריערדיגע פשט ס'וועט דרוקט עס ארויס שטערקער ווייל די טבע פון א מענטש איז ער טראכט כח אין ועוצם בידי א מענטש האט געארבעט שווער אין זיין פעלד, עס איז ארויסגעוואקסן, טראכט ער זעסט איך האב עס געמאכט וואקסן. סאו האט באשעפער געמאכט אז די חג האסף און ביכורים די אלע זאכן זאל בשעת מען שניידט אפ די תביעה, בשעת די מענטש הייבט אן פילן די גסות רוח, זאל מען געבן די תורה, אז וואס? ניין גיי קוק אין די תורה, ווער מאכט די אלע זאכן געשען? די אייבערשטער. זאלסט וויסן דאס אלעס קומט פון די אייבערשטער. די זיבעטע פשט וואס כ'האב געטראכט איז אז די סיבה פארוואס ביידע ימים טובים גייען צוזאמען ווייל א מענטש וואלט געוואלט מיינען וואס די עיקר מצוה וואס די גרעסטע מצוה וואס איז נאר דא לימוד התורה סאו וואלט א מענטש געגאנגען און אריינגעלייגט אלעס אין לימוד התורה און פארגעסן פון אלע אנדערע מצוות ער וואלט נאר געלערנט און קיינמאל נישט מקיים געווען קיין מצוות האט דער באשעפער צוזאמגעשטעלט די צוויי ימים טובים צו ווייזן יא, לימוד התורה איז טאקע די גרעסטע מצוה, אבער אזוי ווי דו לערנסט דארפסטו מקיים זיין אלע מצוות אויך. יעצט צוצולייגן א ווארט צו די פשט וואס די בעל התניא האט אמאל געזאגט וועגן די מרגלים, ווען די אידן האבן געשיקט די מרגלים, די מרגלים זענען צוריק געקומען און זיי האבן געזאגט אז די צרה איז נישט גוט, איז לכאורה פארוואס האבן די אידן בכלל געשיקט מרגלים, זיי האבן דאך געזען ניסים, אין פראנט פון זייערע אויגן, יו נאו, די אלע ניסים וואס איז געשען אין מצרים, אין קריעת ים סוף, אין מתן תורה, האבן זיי נישט געקענט גלייבן די אייבערשטער אז ארץ ישראל איז א גוטע לאנד, די תירוץ איז וואס די בעל התניא זאגט, אז ס'איז נישט די אידן האבן געהאלטן ארץ ישראל נישט גוט, די אידן האבן געוואוסט ארץ ישראל איז גוט, נאר זיי האבן נישט געוואלט אריינגיין אין ארץ ישראל, ווייל זיי האבן געוואוינט אין די מדבר. זיי האבן נישט געדארפט ארבעטן, זיי יעדן טאג איז געפאלן מאן, די מאן איז געווען זייער גוטע עסן, און זיי זענען געווען א דור דאיער, וואס אונז קען נישט צוקומען צו א שפיץ פינגער צו ווייסן וואס די מענטשן, ווי אזוי כלל ישראל האט געלעבט אין יענע צייטן. זיי האבן געהאט פון אלעס גוטן, זיי זענען געווען ממש עולם הבא און עולם הזה צוזאמען, אזוי האבן זיי געלעבט דעמאלטס, סאו האט מען זיי געזאגט ער איז אריינגעגאנגען קיין ארץ ישראל און דאס דארפן אקערן די פעלד און דאס דארפן ארבעטן אזוי שווער האבן זיי נישט געוואלט ס'איז זייער גוט דא פארוואס דארף איך גיין קיין ארץ ישראל איז מילא וועגן דעם האט דער באשעפער געזאגט זאלן בלייבן דארט פערציג יאר סאו אונז קוקן אן ווי די פערציג יאר איז געווען א עונש אבער עס איז נישט געווען קיין עונש ווייל די אידן האבן נישט געוואלט. זיך זייער גוט געווען דארט. אבער בשפע למעשה געמאכט האבן זיי אריין געהאנט קיין ארץ ישראל, פארוואס? ווייל זיי האבן אראפקום אויף די וועלט צו טון מצוות און מעשים טובים. אונז זעמיר נישט אראפקום אויף די וועלט צו זיצן אין בית מדרש א גאנצע טאג און לערנען. ארבעטן איז אויך א מצוה. דארף מקיים זיין די מצוות פון די פעלדער. אונז האבן די תניא דריקט עס ארויס. און איך הער נישט מאריך זיין אין די זאך, אז באשעפער האט באשאפן די וועלט צו זיין דירה בתחתונים. דא בשעת'ן ארבעטן דארט ברענג אריין די אייבערשטער, בשעת דיעלן מיטן לעבן דארט ברענג אריין די אייבערשטער. סאו יא, לימוד התורה איז א גרויסע מצוה, און ס'איז די גרעסטע מצוה, און אז יעדער איינער זאל לערנען, און מ'זאל לערנען יעדע צופרי און יעדע נאכט. אבער מ'דארף מקיים זיין אלע מצוות אין די תורה. סאו האטס אלע א פרייליכע יום טוב.